אין מגילת אסתר שטייט אז מען האט געהאנגען די צען קינדער פון המן, יעצט ס'איז דא מקובל אז ס'איז דא דריי אותיות וואס מען דארף שרייבען אין קליין אין די צען נעמען, און די דריי אותיות קומט אויס ת' ש' און ז', יעצט דורך די דורות האט מען שוין פארשטאנען פארוואס דארף מען שרייבען די דריי אותיות אין קליין. נאכן וועלט מלחמה האבן די עלייד פארסעס געמאכט א משפט אקעגן אסאך נאציס, און למעשה האט מען גענומען עלף פון די העכסטע נאציס און מ'האט זיי גע'פסק'נט אז זיי דארפן געהאנגען ווערן. יעצט איינער פון זיי האט זיך גענומען דאס לעבן פאר מ'האט אים געהאנגען, און למעשה האט מען געהאנגען צען נאציס אין די טאג פון הושענא רבה תשי ע ז. יעצט די זוהר שרייבט אז הושענא רבה איז די טאג וואס מ'משפט די פעלקער, סאו פונקט אין יענע טאג האט מען געהאנגען צען נאציס. און דעמאלטס האט מען פארשטאנען אז די תבשי'ן זיין איז געווען א רמז אז מען זאל וויסן אז אזא זאך גייט געשען נאכאמאל אז מען גייט הענגען צען שונאי ישראלים. און די נאצי וואס האט זיך גענומען דאס לעבן איז געווען גארינג. און ס'שטייט אז ווען המן האט געדארפט שלעפן מרדכי אויפן פערד, ווייל די קעניג האט אים געהייסן געבן כבוד פאר מרדכי, האט המן'ס טאכטער ארויסגעקוקט פון פענסטער און זי געמיינט אז מרדכי איז דער וואס שלעפט איר טאטע און איר טאטע איז דער וואס זיצט אויפן פערד, האט זי געווארפן גארביטש און למעשה האט זי באמערקט אז זי געווארפן גארביטש אויף איר טאטע, סאו זי האט זיך אזוי פארשעמט האט זי ארויסגעשפרינגען פון פענסטער און זיך גענומען דאס לעבן. גארינג ימח שמו פלעגט זיך ליב האבן אנצוטון ווי א מיידל און ער האט זיך גענומען דאס לעבן. סאו אן אינטערעסאנטע זאך. סאו די ווארט האב איך געהערט. יעצט איז מיר בייגעפאלן ווען איך האב אריינגעקוקט אין די מגילה האב איך געזען אז עס שטייט אז מען האט געהאנגען די עשרת בני המן, און אויבן שטייט נאך אפאר מאל אז מען האט געהאנגען די עשרת בני המן, אבער אז די קעניג האט געהייסן אז מען דארף הענגען די עשרת בני המן שטייט נאך צוויי מאל, און ס'שטייט נאכדעם וואס ס'איז שוין געשען. סאו ס'איז זייער מאדנע פארוואס שטייט עס איבריגע, ס'קוקט אויס ווי ס'איבריג, האב איך געטראכט צו מיר אז קען זיין ס'קען זיין אז דאס ארום איז אז ווען כלל ישראל העט זעהן אז מ'עט נאכאמאל הענגען צען שונאי ישראלים זאלן וויסן אז ס'גייט נישט געשעהן נאר צוויי מאל אז ס'העט געשעהן א דריטע מאל נאכאמאל. איז יעצט מיט די גאנצע מצב וואס גייט פאר אויפן וועלט איז לאמיר האפן אז אונז זאלן זוכה זיין צו זעהן ווי מ'עט הענגען צען שונאי ישראלים און מ'זאל זוכה זיין ווי עס געהויער צדק מהרי ו מיני ומאין. האטס א פרייליכן פורים.